So you see my brother that life is so short. Yo, anuanom, yɛda Nyankopɔn ase. Ɛnɛ nso yɛda foforɔ a Awurade Nyankopɔn ayɛ sɛ ne mma yɛn ani bɛgye na yɛbɛdi ahurisie wɔ mu. Nyame nhyira wɔ anɔpa yi sɛ wo ne yɛn nyinaa yɛka abom na yɛatie asafo Awurade Nyankopɔn n'asɛm. Me din de Pastor Williams Kumi Richardson. Yɛ asɔre wɔ Top Ministries International, Miracle City, Asufufu. Anɔpa yi asɛm a mepɛ sɛ yɛkyɛ ɛne sɛ Onyame na ɛma nipa ɛyɛ kɛse. Na ɛbɛhwɛ yɛakenkan nsɛm no ɛwɔ First Chronicles chapter number 29 verse 12.

ɛna na ɔreyi Nyankopɔn ayɛ, ɔno na na ɔrehyira Awurade. Bible abakosɛm ma yɛte aseɛ sɛ ɔhene David bɔɔ n'adwene pɔ sɛ nka ɔbɛsi asɔndan de ama Awurade, na Awurade amma ne ho kwan. Na Onyame hyiraa ɔhene David sɛ ɔnyaa sika ne agyapadeɛ bebree. Ɛno nti Bible se na ɔrebɛyɛ donation bi de ama ne ba Solomon ne ne nkurɔfoɔ nyinara sɛ, Wɔmfa mmoa na wɔmfa nsi Onyankopɔn asafo. Nti Nyame asɛm kyerɛ yɛn sɛ na ɔhene David de nneɛma bebree, sika kɔkɔɔ, dwetɛ ne nneɛma bebree de maa wɔn. Na ɛno mu na na David reyi Nyankopɔn ayɛ, ɛna na ɔreka sɛ, Awurade Nyankopɔn ɔso na ɔyɛ kɛse. Awurade ɔyɛ otumfoɔ. Ɛna na ɔrekyerɛ yɛn sɛ, ɔse, Yiedie ne anuonyam firi Awurade. Yiedie ne anuonyam firi Awurade, na Awurade di hene wɔ ade nyina ara so, na tumi ne ahoɔden wɔ ɔno Nyame nsam, na deɛ ɔno Nyame pɛ no na ɔma no yɛ kɛse. Onua, deɛ Nyame pɛ na ɛma no yɛ kɛse, ɛnyɛ wo w'ahoɔden ne wo nimdeɛ na ɛbɛtumi ama woayɛ kɛse. Onyame asɛm ama yɛate aseɛ sɛ, Yiedie ne anuonyam firi Awurade. Enti sɛ wopɛ yiyedi, wopɛ anuonyam a, anuonyam ne yiyedi a ɛbɛtena hɔ daa a ɛbɛma wo asomdwoe no firi asafo Awurade Nyankopɔn. Enti sɛ wode wo ho bɛma Awurade na wode wo ho ato Awurade so na woayɛ adwumaden a, Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛnam sɛ yiyedie ne anuonyam firi no nti no, ɔbɛyɛ wo kɛse. Onyame bɛma no asi wo yie. Onyame bɛma wo anuonyam. Na ɔsan kaa sɛ, Onyame di ade nyinaa so, na tumi ne ahoɔden wɔ Nyame nsam. Na deɛ ɔno Nyame pɛ na ɔma no yɛ kɛse. Ɛnyɛ wo pɛ ne w'ahoɔden bi na ɛbɛma wayɛ kɛse. Ɛna ɛbɛma wayɛ yie. But deɛ Onyame pɛ na ɔma no yɛ kɛse. Deɛ Onyame pɛ na ɔma no yɛ yie. Deɛ na mpɛ sɛ mekyerɛ, deɛ mpɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ, Onyame yiedie no na asomdwoeɛ wɔ mu. Onyame pɛ no, sɛ ɔde ba wo so na woyɛ kɛse a, wotim hɔ daa. Asomdwoeɛ yɛ wo dea. Ɛnyɛ wo wo mmɔdenmɔ ne w'ahoɔden na ɛbɛpagya wo. Mese obi bɔ ne ho mmɔden kyɛɛ wo, nso ɔda so te deɛ ɔte. Bɛ wo ɛnam Nyame dom ne Nyame pɛ a ɛwɔ wo so nti na ama w'abrabɔ no ɛrekɔ so. na ama w'adwuma retu mpɔn, na ama wo asomdwoeɛ, na woyɛ biribi kakra bi a na ama wayɛ yie. Ɛnyɛ wo w'ahoɔden na ɛde wo aduru deɛ woaduru no, na ɛyɛ Asafo Awurade na ayɛ. Nti biribi biara a, anaa baabi biara a woaduru no, onua, ɛyɛ sɛ wohu sɛ ɛyɛ Nyame na ɛde wo aduru hɔ. Ɛyɛ sɛ aberɛ biara wode animuonyam ne aseda bɛma Asafo Awurade Nyankopɔn. Ɔse ɔno deɛ Onyame pɛ. na ɔma no yɛ kɛse. Nti mma w'ani mmere wo nua. Sɛ nnɛ Nyame apagya wo nua a, ɛno nkyerɛ sɛ Onyame agya wo mu. Sɛ obi so abrabɔ ɛɛkɔ so a, mma mma no nyɛ wo ya. Bɔ mpaeɛ sɛ Onyame pɛ a ɛwɔ maa no ɛbɛyɛ adwuma ama wo. Ɛfiri sɛ ɛno na ɛbɛma w'ayɛ nhyira, ɛno na ɛbɛma w'abrabɔ akɔ so. Sɛ Onyame ka sɛ wahyira wo a, nnipa biara ntumi mfa wo mma fam. Ɛnnɛ nnipa repere bebree. Ohu sɛ ne nua abrabɔ rekɔ so, ne nua abrabɔ retu mpɔw a, na ɔpɛ sɛ obesuan ne ho. Enti ɛnnɛ, ɛde awudie ne sika ne yiedie ne tumi nti, obi tumi ku ne maame, obi tumi ku ne papa ne ne mma sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ yie. Onua, saa yiedie no, ɛntena hɔ. Ɛmma wo asomdwoe, ɛmma wo anigye. To wo bo ase na Nyame nan pagya wo, na sɛ Nyame pagya wo a, wo yiedie no, asomdwoeɛ wɔ mu. Woda a, wobɛtumi ada. Wote hɔ a, wowɔ asomdwoeɛ. W'abrabɔ nso bɛkɔ so. Mɛmfa aniberebere nka sɛ wei abrabɔ rekɔ so, wei anya wei nti, me nso mefa kwan biara so na manya bi. Onua, awieɛ no mmoa wo. Bible so ɔno Nyame deɛ ɔpɛ no na ɔma no yɛ kɛse. Adɛn na womfa wo ho mmɔ Awurade? Adɛn na womfa wo ho nto Awurade so? Wommɔ Awurade mpaeɛ sɛ ɛbɛyɛ Awurade ne botaeɛ ne ne pɛ a ɔwɔ ma wo no ɛbɛba mu ama wo na wowɔ anya asomdwoeɛ. Na anibere nti wokɔku nua, anibere nti wokɔsɛe obi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo abrabɔ ɛbɛkɔ so, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo bɛtu mpɔn. Onua deɛ meka akyerɛ nyinaa ne sɛ, So Nyame ma wo yɛ yie a asomdwoe wɔ hɔ? Fa ho to Awurade so. Abrabɔ mu no wo pere a wobɛti ma nyɛ sɛ wohuri san obi ho. Wohuri a wobɛba fam ɛnam force of gravity nti. Bɛ sɛ wotɔ wo bo ase na sɛ wonyini a wobɛtena hɔ daa. Saa nyini no nso ɛnam sɛ Nyame ka ho na ɛkɔ nkakra nkakra nti w'abrabɔ bɛkɔ so. W'abrabɔ bɛtu mpɔn. Nti anɔpa yi mede Nyame asɛm ɛrehyɛ wo nkuran sɛ, mɛmpere wɔ abrabɔ mu. Ma Onyame pɛ a ɔwɔ ma wo no mmra mu. Mɛnka sɛ, menua wei aware, nti afei me so kwan biara yɛ sɛ mefa so ware, me so mɛware. Wei awo, nti kwan biara me so yɛ sɛ mefa so wo, mɛwo. Dabi, ma Onyame pɛ ne Ne nhyehyee a ɔwɔ ma wo no mmra mu mma wo. Ɛno na ɛbɛma wo asomdwoe. Ɛno na ɛbɛma wo ahotɔ. Awareɛ no ɔwareɛ, wonim kwan a wofa so waweeɛ? Wopere akɔ akɔware bi no, wonim bɛɛma a wokɔ akɔware no? Afei akyire na wanu ho onua too bo ase na Nyame botaeɛ, Nyame pɛ a ɔmaa no, mmra mu ma wo. Bible se na Hannah kaa asɛm bi, ɔse Onyame na eyi ahiafoɔ firi mfuturo mu. Ah! Onyame na eyi hefoɔ firi mfuturo mu? Ahiafoɔ. Ɛne wɔn a wɔnni bi. Bible se ɔyi wɔn firi bɔɔla so na Onyame na asiesie wɔn. Mese sɛ ɔde ho bɛto Awurade so a, mfa wo mfuturo a wonam mu, mfa wo mfuturo a atwa wo ho ahyia, Onyame nam ne Sunsum Kronkron so bɛhohoro ho. Mfuturo gyina hɔ ma awerɛhoɔ, ɛgyina hɔ ma nkukudie, ɛgyina hɔ ma nnepa biara a ɛwɔ wo so no akata. Bɛ sɛ wobɛma Nyame kwan na Yesu mogya no abɛhohoro wo ho a, anuonyam biara a mfuturo akata so no, Yesu mogya no bɛhohoro, na nnepa biara a asie wɔ wo mu no, ne nyinaa bɛpiepie. Ma wo ho kwan, gya w'abrabɔ ma Awurade, fa ho to Awurade so, wo ne obi mpere. Efisɛ wo ba no, woankra obi, Onyame na ɛde wo baeɛ, Onyame na ɛbɔɔ wo, wabɔ wo sɛ ne sɛsoɔ, ɔwɔ awieɛ papa ma wo, ɔwɔ botaeɛ ma wo, nti ma Nyame botaeɛ a ɔmaa no mmra mu mma wo, na ɛna ɛbɛma wo asomdwoeɛ. Onua, mɛmpere wo ho, mɛmpere wo ho, ma Nyame pɛ a ɔwɔ ma wo no nyɛ adwuma wɔ wo w'abrabɔ mu, na sɛ Awurade pɛ a ɔwɔ ma wo no yɛ adwuma wɔ wo w'abrabɔ mu a, w'abrabɔ bɛyɛ nkɔsoɔ, W'abrabɔ bɛyɛ asomdwoeɛ, na ɛbɛma wo ahotɔ, na woaka sɛ, Awurade, meda wo ase. Ɛnam sɛ Onyame ahyira Ɔhene Dawid nti, Dawid tumi daa Nyame ase tumi hyirɛɛ Awurade. Anɔpa yi, mepɛ sɛ mede m'asɛm no si ha, na me botaeɛ nyinaa ne sɛ, to wo bo ase na Nyame no ara mpagya wo wɔ w'abrabɔ mu. Na sɛ Nyame pagya wo a, ɛbɛtim hɔ daa. Nyame pagya wo a, wobɛnya asomdwoeɛ. Nyame hyira wo a, wobɛnya ahotɔ. Wo da a wobɛda, ɛnnɛ, sikaduro ne kwan bɔne a nnipa afa so nti, nnipa da a ɔnna. Aware bɔne a yɛanto yɛn bo ase a yɛkɔ wura mu nti, ɛnnɛ woda a wonna. To wo bo ase na Nyame mma wo kun pa, Nyame mma wo yere pa, Nyame mma wo, Onyame na nhyira w'adwuma na w'adwuma no nkɔ so, na wo da a wobɛda, na bere biara wobɛtumi de animuonyam ne aseda ama Awurade aka sɛ, Awurade meda wo ase wɔ sɛdeɛ woayɛ me yi. Na anɔpa yi mede m'asɛm bɛsie ha. Na sɛ anɔpa wonnim Kristo a, onua, ɛrenkyɛ na Yesu reba, sɛ ɔbɛba nnɛ, Ɔbɛba kyena, ɔbɛba awia, ɔbɛba anwummere, ɔbɛba anadwo, yɛnnim. Enti sɛ nnɛ woate Nyankopɔn asɛm a, mɛmma w'akoma nyɛ den. Fa ho ma Awurade, na Awurade mmɛdi hene wɔ wo w'abrabɔ so. Nti sɛ wopɛ sɛ wode wo ho ma Awurade anɔpa yi a, mepɛ sɛ wobɔ saa mpaeɛ wei di m'akyi. Awurade Yesu, anɔpa yi meda wo ase. Megye tom sɛ meyɛ adebɔnyɛni. Me bɔne nti, na wo ba bɛwu yɛ. Ɛfiri anɔpa yi kɔ, megyae m'abrabɔ ma wo, mebue m'akomam ma wo, bɛtena m'akomam na di hene wɔ m'abrabɔ so. Mefa wo yɛ m'awurade ne m'agyenkwa. Meda wo ase sɛ woagye me wɔ Yesu din mu. Onua sɛ woabɔ saa mpaeɛ wei a, Bible kyerɛ yɛn sɛ, Awurade de wo bɔne akyɛ wo. Ɛfiri nnɛ rekɔ no, woayɛ Awurade dea. Ne Honhom te wo mu. Yesu redi hene wɔ w'abrabɔ so. Nneɛma bɔne no a na wonam mu no, mɛnkɔ mu bio. Nante Nyame akwan so. Wonkɔ asɔre a, pɛ asɔre papa kɔ, na ɛbɛyɛ me anigye sɛ wo ne yɛn bɛsom wɔ Miracle City Chapel wɔ Asufufu. Afei nso, sɛ woyare a, anaa haw bi da wo so a, mepɛ sɛ me ne wo bɔ mpaeɛ. Awurade Nyankopɔn, wɔ Yesu Kristo din mu yɛda wo ase wɔ tumi a wode ama yɛn anɔpa yi. Deɛ ɔyare ti yareɛ, deɛ ɔyare yɛfo yareɛ, ulcer, diabetes, hypertension, yarewa biara a wɔyare, megyina Yesu Kristo din medome no. Yesu Kristo din medome no, na mekasa kyerɛ yarewa biara sɛ ɛntutu nkɔ wɔ Yesu din mu. Deɛ ɔyare anifuraeɛ, ani no mmie wɔ Yesu din mu. Wo a w'aso asi, aso no nte asɛm wɔ Yesu din mu. Wo a wontumi nkasa, firi aseɛ kasa wɔ Yesu din mu. Sɛ wontumi nnante a, firi aseɛ nante wɔ Jesus Christ din mu. Awurade asɛm yɛ nɔkware, Ne Honhom nsiane wɔ wo so na ɛnyɛ ɔfoforɔ. Awurade Nyankopɔn nhyira wo. Awurade nyɛ wo kɛse. Awurade nte n'anim nkyerɛ wo, na awɔtwe yi nyɛ nhyira ne papa mma wo wɔ Yesu din mu.